Ngeno dong yo igari ma 2020. Eh? Igawa 2020 ni. Eh? Ah, nya gise wuok. Ah, igani nyo beba. Eh? Igani. Ne do thum.
Okane no, okane no wach mo mara. Kila ngatu golo.
Mm. No, do thum be golo kabisa. Mm. Kendo kata ki winjo kaka nyo trend ma nyo gi golo go. Mm. E neno ma nyo cha opijo golo mano nyo go baba gi cha. Mm -hmm. Kingeni en thum moro ma bende ne ingiyo go do kalito yudo ngato. Kech adier lit ok oyudo ka ng'ato. Mm. Ka en ka ng'ato to ji thoro goye mbaka sana. Koro ma okungo oywago wuon-gi. Eh, ma chama okungo ywago go jaduong' Jaduong' Onyach. jaduong' Onyach. Aha. Kato ochako duogo ogolo ma koro piny kaeri. Mm. Eh, Oywago piny. Ng'ama ne wiye onge kionge pesa. Be ing'eyo ni ng'ama kari kionge pesa ng'ama nyalo ng'ado piny ikuong' imiyi tije moko manono gi

John Junior. Ha? Awino, awino, awino. Awino ni atimo maber e chats. Yeah, awino, awino kisungu lungo ni awino was so excellent. Uh -huh. Yeah, I really tried. Uh mhm. -huh. Kato Mano koro wanyalo wacho ni mago thumbe ariyo motegno. Kato gine. Eh, mokwongo ne mm.
wawuoye hera ma Eh, na kionge pesa kionge pesa ng'ama de ng'ama de ionge mm. mano achiel kuom wende ma bende nyotimo maber e 2020 mm. nitiere message moro uh -huh. ma nyogi in go kanyo uh -huh. kato thum John Junior ni uh mhm. -huh. kamoro ndimo wacho ni kinda ga wino kidonje uh -huh. Ngeni mano koro jomriambo jok ma dwano donje keny eh. point moro donjo ne kanyo ne anyalo gi kuodho ngani gi chiege lakini gikone to nyalo bet no nyalo dwoko ne jaode. Ah, nitie kijana moro nyowuok piny ka. Mm. iluongo ni Odongo Swang. Mhm. Odongo Jalawama. Wuowo nyang'iya. Eh?
Eh. Opiny runa oko. Okuri piny runa oko.
Ni ng'ato penje, ni jaode penje ni to ni idhi kanye. Eh. Eh? Okoni an thuma ni ema chamo piny ma runa oko waket ni winyi. Nyo golo album moro kanyo. Mm, Simba. Simbo Denyo. Simbo Denyo. Simbo aka corona ka Simbo timre nani? Ka Simbo. Ka Simbo denye. Ngeni the same same album. Mm. Ema paro ni nogole godo sama daktari. Mm -hmm. Nitiere thum moro kanyo mar uh, the same same album no? Uh -huh. Ma bende owuoe wach mar corona corona mar corona. Corona, corona matin. Mm. Odongo Swag eh, Nyambita bende nitiere kanyo. Mago a songs mane owuok 2020 eh, ka eh. to ne gidhi kodwa maber. Koro corona, eh? corona manyo ogolo mar Simba corona ka Simbo Dede. Yes. ing'e ni nyuwa en gi impact ne society Mhm. kich samoro ichuri nyalo bet nokoso pesa Mhm. midhi miringe Mhm. kato bang'e korki duogo iywak Mhm. eh? Mhm. nyuni ni jahera manowe nyano jahera nyako weno manoringo jangoma Mm. ni koro simbo agorona ka simbo denyo simbo koro ywago nyako wino mabor Koro Odongo Swag nyodhi maber kabisa no komako kijana moro kanyo bende machiegni ni endi ang'e ni dhi dhi e top 5. mane Oh this Odhis Toto wuod Ajigo. Eh. Eh, Odhis Toto bende nyo obiro maber sana. Aha. Wuod Ajigo no naneno kodhi maber kabisa. But pok ochopo e top 5 Mhm. kanyo Mhm. but Odongo Swago owinjore omak lwete obir kama owinjore obedi. Kaito Mhm. ne nitiere Elisha. Elisha Toto. Elisha Toto. Paro wa Nyasoko. Eh?
Welingo nyango machingi ywaga ni kata onge yawa kata onge mwandu mar piny tuo moro donjo ni korona apenjo jaber koso negi Corona nyo donjo mm. eh, kendo in one of the best songs mane otimo maber e charts mm-hmm. ah, nogolo Corona kaeto nitiere thum maber nyo ogolo machiegni ni endi mm. also did so well mm-hmm. ang'e maber ni Elisha Tutu mm. Elisha Tutu

eh, jo apiko sani were kila ng'ato were kila ng'ato Mhm. within the ground wan wang'e ni ok onyal mako ground kaka omako ground sani Mhm. kamoro amora midhie sani Mhm. ibiro winjo ka jogo wacho ni ket nang'a Ketna miso, ketna miso. onge wacho ni ket ne Mm, Ketna nyako ma kabiro to guok onego nang'e. majacha Eh, bas. Mm. mano was also chance jogo eko ma bende notimo maber koro wacho ni in the top 20 Yes. 2020 yes. wan koda Emma Jalabo ka wantiere koda Odongo Swag wantiere yes. koda John Junior wantiere mm -hmm. koda Miso Twango mm -hmm. wantiere koda Elisha Toto mtoto wa shule mago yago kuma bende nyotimo maber ahinya in 2020 mm -hmm. eh, wang'e kaka chat ringo yes. wang'e kaka yes. chat ringo ok yes. jomoko ok otimo maber mm -hmm. others botiyo maber mm -hmm. otiyo motegno mm -hmm. but eh, 2020 in be nyalo kolwa ni chat mari 2020 mm. eh? ng'ama omako ni ground mm. mm. nikech ing'e ni 2020 ng'e ni nitiere jothumbe moko mopogore opogore ma bende nyo ogolo gimoro yes. be iparo ni nitiere ng'at moro e 2020 ng'endi ma iparo mm. ni owinjore obed ni en e top 5 mm. uh, at 5 eh? yes. top 5 e 2020 2020 Jap thum moro amora e Luo Nyanza ka. most improved.
Most improved.
Eh, kik hmm? gik mwang'iyo mang'eny ok wang'iyo ang'iya kamae but wang'iyo ni to wang'iyo in terms of content. Nitiere jomoko ma bende nye nigi ground ok ni hmm. ne gionge hmm. ne gitimo maber. Yes. Yeah? Yes.
But ok ni ok ni go but wang'iyo ng'ama ua piny. to mako ground kabisa. Yani nitiere kama wae to nitie kama otime nade, kama okete, to nitiere influence moro mabe. Inyalo konwa kaendi, wantiere WhatsApp, wantiere Facebook page, wantiere koda YouTube, uh, Radio Lake Victoria TV gi te mm. Inyalo konwa e comments, inyalo golo pachi, mm. Eh, feel free ni top 5 eh. in 2020 yes, gin ng'agi Eh, to ang'o momiyo ni feel ni ang'o motimo kech ing'e ni ng'iyo ni to okete kama chalo nade eh.